Edrach ymlaen i weld yr uh, hogiau ifanc yma yn uh, cymryd y llwyfan. Um, maen nhw wedi gwneud yn arbennig o dda llynedd yn curo'r Victory Shield. A rwan adeiladu ar hynny yn y gemau rhyngwladol yma, mae hein yn gemau rhagbrofol. Gobeithio y gwnaeth nhw'n dda, mae gynnon nhw wrthwynebwyr cry', yr Iseldiroedd, 'dan ni gyd yn gwybod amdanyn nhw am eu am eu safon technegol nhw a'r timau ma' nhw wedi gynhyrchu. Mae'r Swistir hefyd yn eithriadol o gry' yn yr oedran yma, ac wrth gwrs Albania fyddan nhw'n dod yma ac hefyd yn trio rhoi sioe ymlaen, felly mae'n mynd i fod yn gystadleuaeth Cymraeg dynn ofnadwy. A gyda dwy gêm yn cael ei chwarae o fewn oriau i'w gilydd rhwng Parc Sbyty a Pharc y Ddraig, y gêm agoriadol oedd Cymru yn erbyn yr Iseldiroedd.
Smith, y capten, yn cael ei warchod gan Cadogliw. Mae'n llwyddo i gael y croesiad i mewn at y canol. Mae'n cael ei ffenni off Liam Edwards, a Cooper ar gyffyrddiad! Dyma Cymru ar y blaen yn erbyn yr Iseldiroedd! Ni mond wedi chwarae tair munud ar Barc y Ddraig, a mae Cooper o Abertawe wedi rhwydo i Gymru. Chong. Chong ar croesiad, Jones ar cyffyrddiad, Fearman ar ergyd, fymru'n heibio, cyfle da i'r ymwelwyr. Deheuth Chong ar gic gornel. O, mae'n fler a mae'n gol i'r Orangia. Kieran Evans yr amddiffynwr a'r golwr yno. Cole da Silva, glwb Chelsea yn gwarchod y bel. Motondo. O, tacl gadarn gan Fearman. Ond mae yno i Smith. Smith yn taro'r trawst! Am gyfle i dîm Geraint Williams. Malasha. Ying Chong, chwarae o'r disgleiriau'r gêm, heb os, mae Evans i lawr, wedi anafu, mae'r chwarae parhau, mae Lasia mewn i'r cwrt, mae'n croesi, mae'n dod allan i Cadogliw, Ferdi Cadogliw'n taro'r postyn yn iseldiroedd, a nawr mae'r dyfarnwr yn stopio'r gêm am yr anaf. Oedd hwnna'n andros o gyfle da i'r iseldiroedd. Ben Woodburn ar gic gornel i Gymru. Cooper i fyny amdani! Cooper yn rhwydo ac mae Cymru nôl ar y blaen! Deng munud sy ar ôl yw hon yn mynd i fod yn fuddugoliaeth enwog i'r tîm ifanc. It's incredible, you know, playing a year up and to get two goals, well, couldn't believe it. And you know, I've played my best game of my life there. We're in the bottom pot,

we'll be looking to do what we've just done to Holland.
Ond draw ar Barc Spiti, doedd dim sioc arall i fod wrth i'r Swistir sicrhau'r pwyntiau yn yr hanner cynta', Andy Zakiri'n rhwydo o fewn deng munud. Ac wrth i sawl wyneb cyfarwydd wylio, yn cynnwys Brian Flynn, sgoriodd Kadrim Kameraj ail gôl y Niwtraliaid ar ei ail gynnig. Y Swistir a Chymru felly yn fuddugol yn y rownd gynta' o gemau. A deuddydd yn ddiweddarach roedd y ddau dîm gollodd eu gemau cyntaf yn wynebu ei gilydd ar Barc Spiti. Dim ond un tîm oedd ynddi yn y glaw Cymreig traddodiadol, Bobby a De Canie, gynt o Barcelona, nawr gyda Lerpwl, rwydodd gôl gynta'r Iseldiroedd. Fe gymrodd hi dri chynnig i sgorio'r ail, Anderson Lopez o glwb Ajax yn procio'r bel dros y llinell. Wel, dros y llinell yn ôl y dyfarnwr, beth bynnag. Justin Kluivert, ie, mab Patrick, greodd y nesa, ail gol i Lopez, double Dutch yn wir. A dath dwy arall yn yr ail hanner, gol i'w rhwydi hunen gan Albania, a hon gan Dylan Vente. Trodd y sylw'n ôl i Barc y Ddraig wrth i Gymru herio'r Swistir, ac oedd ambell aelod arferol o'r garfan oedd ag anafiadau yn cynnwys Tyler Roberts, seren ifanc West Brom, Wedi dod i gefnogi tîm Geraint Williams.
Andy Zakiri ar Garlan, a'r bas yn hyfryd i lwybr camerâu, mae'n curo i fin! Ond yn methu curo Aaron Jones yn y gôl. Zakiri o'n rheoli'n hyfryd, a nawr mae wedi ynysu Brandon Cooper, Andy Zakiri! A Jones yn arbed, dechrau da gan y Swistir. Edwards. i Burton a Llanas Woodburn. Woodburn yn erbyn Ndaw, y capten, yma'n sgipio heibio ei ddyn. Ben Woodburn yn taro'r traws do Ongylem. Woodburn o glwb Lerpwl a ras i'r meth o rhagor. Burton yn ei gosod i Smith. Smith, o, oh, yn dawnsio heibio ei ddynion, ond yn methu a rhwydo. Y pennau i fyny. Angel yn camu fyny ystyn y bel, a nawr mae allan o'i safle, a mae Zekiri yn erbyn Brandon Cooper. Zekiri ar ras, Zekiri! Yn curo Jones ar y posyn a gosa, mae'r Swistir ar y blaen. Mae nhw'n heiddi'r gol a Zekiri sydd wedi chael ei. Angel, y bas letraws. O, yn berffaith i Woodburn. Woodburn yn erbyn Ndaw. Woodburn yn cadw'r bêl ar dir y byw a croesiad at y post yn pella, er ergyd yn ôl gan Cullen, ond oddi ar y llinell. We've got three points and so of Holland. Uh, we play Albania. They play obviously this very good Swiss side and we've got to better or match Holland's result. Ie, yeah, dyna'r dasg i Gymru ar ddwrnod ola'r gemau wrth wynebu Albania ar Barc y Ddraig. Tra tafiad carreg i ffwrdd ar Barc Sbyty, roedd y Swistir yn erbyn yr Iseldiroedd y ddwy gêm

Cwlai yn ei gadlu i Keros, y capten. Chwipio i mewn am Meciani a Castrati yno. Dwi'm yn siŵr pwy gafodd y cyffyrddiad, mae Cymru ar ei hôl hi yn y gêm allweddol hon.
Gyda Chymru ar ei hôl hi ar yr hanner o dim stop i'r Iseldiroedd yn yr ail gyfnod ar Barc Sbyty, Dwy i Dylan Vente yn y munudau cyntaf wedi troi cyn i'r capten Armando Obispo dderbyn rhodd gan golwr y Swistir. Pedair un gorffennodd i, gôl gysur i'r Swistir yn dilyn hat-tric Dylan Vente. Cymru felly yn gorfod ennill i sicrhau lle yn y ddau ucha.
Toca yn cymydig y gornel yn fyr i Keros, yn ôl i Toca. Ond Rabbi Matondo a'r pwysau yn sydyn ar chwaraewyr Albania a mae'r gwrthymosodiad yma nawr. Evans yw'r cwmni i Matondo. Mae e mor chwim, mae e mor gyflym yn cario'r bêl. Matondo'n dal i fynd i hun, mae'n ei gosod i Evans! Mae Cymru'n gyfartal a gam gol ragorol gan Kieran Evans. Y gwaith creu i gyd gan Matondo, mae Cymru'n ôl yn y gêm. Matondo.

staff uh, are incredibly proud of the players and, and we wait now to see uh, if we go through as, as one of the five best third places in the group, which, which uh, we hope will be the case. A gan bod record Cymru ymysg y gorau o'r holl dîmau o'r ffenodd yn drydydd, fe ddylai ei lle yn y rownd elite gael ei gadarnhau fori.